Gwaith fideo gan Meiro Koizumi yw Angels of Testimony, a grëwyd yn 2019. Mae'n seiliedig ar dystiolaethau gan Hajime Kondo, cyn-filwr rhyfel 99 oed o Japan, a anfonwyd i Tsieina yn ystod yr Ail Rhyfel Sino-Japaneaidd. Gallwch weld ei dystiolaeth ysgrifenedig ar ddechrau'r arddangosiad hwn, ochr yn ochr â lluniau o'r Kondo ifanc. Pan gyrhaeddodd Tsieina yng ngwanwyn 1940, roedd y Japaniaid wedi meddiannu Tsieina ers tair mlynedd eisoes. Roedd y cyfnod hwn o'r rhyfel yn gymhleth ac yn filain. Mae manylion y digwyddiadau mwyaf treisgar a'r dioddefaint gwaethaf a achoswyd gan luoedd Japan wedi eu celu rhag y cyhoedd hyd heddiw. Mae cyhoeddi tystiolaeth am y rhyfel fel un Kondo yn ffynonell barhaus o anniddigrwydd a chwilydd yng nghymdeithas Japan. Ac er bod gan gwledydd eraill hanesion tebyg iawn, yn enwedig yn ystod cyfnodau o ryfel neu wrthdaro, mae hynodrwydd anrhydedd ac Ufudd-dod Dinesig Japan yn ffenomena diwylliannol y gellid dadlau eu bod yn fwy amlwg ac yn llai tebygol o gael eu deall gan gynulleidfaoedd y gorllewin. Mae'r gwaith hwn yn un o blith llawer gan Koizumi, sy'n ymgysylltu â'r hanes rhyddedig hwn o'r Ail Ryfel Byd. Mewn gweithiau eraill, mae'n mabwysiadu lleisiau dioddefwyr ei hun mewn perfformiadau sy'n fwriadol anghyffyrddus, yn ail-greu arswyd mewn darluniadau gan gyn-filwyr, ac yn ffilmio'r cyhoedd yn Japan er mwyn ymchwilio i'w dealltwriaeth doredig o rôl Japan yn y rhyfel. Y fideo cyntaf a welwch yw Kondo, sy'n cael ei gyfweld gan Koizumi. 80 mlynedd ar ôl bod yn y fyddin, mae Kondo mewn cartref gofal ac yn byw gyda dementia. Mae'n chael hi'n anodd cofio ei dystiolaethau cynharach ei hun am droseddau rhyfel y cymrodd rhan ynddynt. ac bu'n dyst iddynt. Mae awyrgylch cynnes mae Koizumi wedi creu gyda gweadau clyd o llun di-daro o'i destun yn anghydnaws â'r drafodaeth ddirdynnol. Mae'r ffilm yn datgelu sut cafodd Kondo a'i gyfoedion tra'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog eu cyflyru i gredu bod pobl Tsieineaidd yn llai teilwng o fywyd na moch, ac mai marw dros Japan oedd y ffordd fwyaf uchelwrol o farw. Drwy'r cwestiynau a ofynnir i Kondo, dysgwn ni'n bod yn llofrudd torfol ac yn dreisiwr mewn gang, ac wedi cyfranogi mewn gweithredoedd babaraidd, di-drugaredd a gyflawnwyd gan gyd-filwyr ym myddin Japan. Er bod cof Kondo yn ei fethu wrth iddo geisio cofio'r hyn iddo ei wneud a'i weld, pan ofynnwyd iddo beth ddylai pobl ifanc ei wybod am y rhyfel, mae'n mynd yn ofidus iawn ac yn cael ei gysuro gan yr artist. Mae'n dweud wrth Koizumi ei fod dal yn cael ei boeni gan hunllefau am ddienyddiadau yn ystod y rhyfel. Faint o ddynerwch y condo ifanc a wasgwyd a dorrwyd ac ail-lunwyd yn rywun a fyddai'n achosi'r holl arswyd hyn? Mae ardal nesaf yr arddangosfa yn eich gosod ymhlith tair sgrin. Mae un yn dangos condo, a dwy sgrin fwy yn dangos pobl ifanc Japan sydd, ochr yn ochr â Koizumi, wedi rhoi tystiolaeth condo ar gof ac wedi creu perfformiadau gan ddefnyddio ei eiriau. Gallwch wylio rhai o'r pobl ifanc yn perfformio a gweld cyfweliad Kondo sy'n wahanol o ran hyd ar yr un pryd. Mae perfformiadau hyn yn dolennu, weithiau'n adlewyrchu ei gilydd, ac ar adegau eraill yn gwrthgyferbynnu â golygfeydd o Tokyo a mynegiant modern o falchder cenedlaethol, gan gynnig cyfosodiadau gwahanol. Mae'r bobl ifanc yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith ar ôl i gyd greu y Kozumi, ac mae eu hoedrannau ifanc Nid oes yr un ohonynt ymhell o oedran condo pan gafodd ei anfon i Tsieina, yn drawiadol. Dewisiodd y pobl ifanc pa ddarnau yr oeddent am eu hadrodd drwy fyfyrio ar y tystiolaethau a oedd yn taro'r deuddeg iddyn nhw. Datblygwyd y symudiadau o'r dudalen ysgrifenedig i ddatganiadau gyhoeddus drwy weithdai cydweithredol. Mae llafar gan ei geiriau'r dystiolaeth ar ben ei hunan yn agosatrwydd stiwdio yn dod â dagrau i lygaid rhai o'r pobl ifanc. Pan fyddent yn llefaru tystiolaethau penodol o gywilydd a thrais yn uchel mewn mannau cyhoeddus, amlygir eu camwedd cynhenid ymhellach. Mae'r pobl sy'n mynd heibio, y mae Kuzumi yn sicrhau eu bod wedi cynnwys yn y llun llydan sy'n benderfynu o'i anwybyddu. Nid yw'r adwaith hwn yn syndod yn unman yn y byd. Nid yw cael eu hanesion cenedlaethol o euogrwydd o'r fath yn gyfyngedig i Japan. Mae gwerslyfrau ysgol unrhyw genedl yn adrodd straeon sy'n ei ddangos yn y golau gorau posibl, tra bod y rhai sy'n byw gyda difrod y gorffennol yn cael eu tawelu. Mae Llywodraeth Japan yn parhau i ymddiheuro am erchyllterau rhyfel. Ond mae'n ddealladwy o ystyried yr agosrwydd hanesyddol y celf parhaus a graddau'r gweithredoedd erchyll, bod cenhedloedd a dioddefodd o dan reolaeth drefedigaethol greulon Japan, yn parhau'n anfodlon a'r graddau mae Llywodraeth Japan wedi gofyn am faddeuant. Mae eu perfformiadau cyhoeddus yn cyfeirio at ddyfodol lle gallai pobl ifanc geisio fod yn fwy ymwybodol o wirioneddau ein gorffennol. Ond a ddyliai hynny gael ei roi ar eu hysgwyddau ifanc? Ac ydy rhannu hyn yn maddau erchyllterau'r gorffennol? Nid oes dim am y gwaith hwn yn hawdd. Mae Meiro ei hun yn cydnabod cymhlethdod moesol tynnu sylw at tystiolaeth fel hyn fel gwaith celf. Ond efallai y gall weithredu fel man cychwyn ar gyfer bod yn agored â'r gwirionedd. Er mwyn ymdrin â hanes a gweithredoedd o'r fath a'i ôl-effeithiau a ymgysylltu â nhw, rhaid yn gyntaf i ni gydnabod eu bod yn bodoli. Mae ail fyw a cydnabod poen y gorffennol er mwyn gwella yn thema bwerus yn y gwaith celf hwn. Os ydych chi'n teimlo'n gythryblus, cofiwch bwysigrwydd adnabod eich anghysur, gwybod bod eraill yn teimlo'r un fath, a rhowch amser i chi'ch hun cyn parhau â'ch profiad o artist mundi.